mee alhamdulillahi jedhi rabbii kana maali yoo jette badiin nu dalannu samaawaata guutteetiin dachiirra dhangalaate osoo akka nu badii dalannuun rabbiin keenna waan nu qabu taate silaa dachii tanarratti waa takka hin jiru sila tokkoon namaatu silaa dachii tanarra hin jiraatu haa ta'u malee rabbiin akkuma dubbatetti inna rahmatii galabat gadabii jedhe rahmanni tiyya dallansuu tiyya injifatte jedhe akkuma san subhaanahu wa ta'aala rahmatuma rabbiitiin rabbi rahmata nuu godhee jiraanne malee silaa har'an geenye akka badii teennaatiif

bizulmihim sababaa eeganaa miidhaa isaaniitiin akka isaan eeganaa miidhaa dalaganii akka eeganaa isaa hatanii akka isaan gumna dalaganii akka isaa eeganaa nama hamatanii akka isaa eeganaa qabeenya namarraa zarafanii akka mana namaa guban waa adda addaati jechuu badii eeganaa ilmi namaa kun dalagu jechuu takkaa lamaa miti osoo akkuma inni dalaguun qabee jedha rabbiin maa taraka aleeyha dachii tana irratti waa takka illee hambisu jedha rabbi ilma namaa dhiisi min daabbatin waan eeganaa lafarra deemu jedha rabbi kakka eeganaa ammallee horii raammoo haywaan adda addaa jechu wal miidhaa laala horiinuu har'a ka gaafa qabu Ka gaafa hin qabne qululluu yoo nyaatee jedhe guyyaa qiyaamaa Rabbiin kaaseetiin kar'a gaafa qabu kana qululluu godhe kar'a qululluu ta'e kan gaafa itti godhee qissaa walirraa kafalatanii eegasanii biyyee ta'an jechuudha. Gaafa san kaafirri yaa laytanii kuntu turaaba akka kaafirri jedhu sanii bara. Osoo biyyee ta'e yaa hawwiitiyya jedhu. Akkasi biyyee ta'a qissaa walirraa deeffatee jechuudha. Kanaaf Osoo akkasi waan isin qabu taatee silaa ilma namaa isin dhiisa wariiyyuu bineessa adda addaa dachii tanarratti hambisu jedha rabbiin walaakin haa ta'u malee jedha rabbiin kiyya yu'akkiruhum ila ajalin musammaa booda isaan aansa jedha haga eeganaa qaxaroo isaanii maqaa dhaamtuu san ka tokkoon namaatu jala taruu hin dandeenye ibaadallah jaa gabricha yaa gabritti Yoo eeganaa maatiin kee walitti deebi'e, aayyoo aabboo ilmaan teessan jiddu deeffattanii firee onnee ijoollee yoo akkana wal bira teettan gammaddanii mee biran tarina. Osoma gammaddanu naasuun ni dhufaa beeka. Atiin abbaa warraallee atii haadha warraallee ilmaanillee. Yaadadha, takki aabboon kiyya ammaa lixa, takki aayyoon tiyyan lixxi, takki ilmaan keenna kunuu ammaa nu biraa lixan, wol bira hin teennu jennee uf haa yaadannu. Yoo akkasi uf yaadannee jenne iimaana godhanna. Yookaa noo gammannee tin jenne jiruun eegalaa duniyaa tun woma xiqqoo sii gammadan, hiikkoma siiti. Meeqa kam ka eeganaa osoo wol jaalatu wol bira kute.

isaa dhiisi. Ittilleen dursinu jedha. Gizema eeganaa beeylamni isaanii loohal maafuuziin keessatti dura katabame san osoo inni uumamin. Sa'aan sun geennaanin subhaanahu wa ta'ala duniyaa irraa deema jechuudha. Kana jiruun duniyaa haganuma kana. Jiruu duniyaa xiqqishumaa tanaaf jenneetiin wal dhabna. Ganda ergisaa irra jirraa bara. ammaa irraa kunnaa ibaadallah kanaafu mee rabbii keenna haa yaadannu akkan irraanfanne rabbii keenna eessa irraanfata gabroonni rabbi saa'uun irraanfannu rabbii keenna yaadatuu qabna ibaadallah jabaadha manni keenna asii mitii manni keenna ka boruu san ka ka aakiraa san Ganda zalaalam. Ganda du'uun hin jirre, warri jaannataallee warri ibiddaallee. Ka warri jaannataa itti qanani'u, ka warri eebba- ibiddaa itti waddamu, ka eeganaa du'anii hafuuran baafanne, ka akkasuma azzabamu jechu warra dha- qaalii rabbii dide, ka mataa dhaabu, ka salaatuu dide, ka zakaa baafatuu dide, ka haraama adda addaa keessatti liq jedhee argamu. gaafa eeganaa gubatu guyyaa akkasii itti dhufaa jira ibaadallah rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo diinii isaa irraa daban bar rabbiin maal nama godhu wallahi wanti rabbiin nama godhu waa ajaa'ibaati yoo diinii irraa maqan rabbiin ilmaanii nama mokkora duniyaan illee nama mokkora duniyaa namaa kenneetiin akka eeganaa isan beenne isa goosisa

warri islaamaa kamiiyyuu haa ta'u jechu rabbiin maal godha ba'asnaa alaykum isinirra ergina je'a rabbiin gabroota eeganaa nuuf taate takka isinirra ergina je'a rabbiin saahiba eeganaa lolaa katan ka akkaan lola beekan ka namarraa hin deebin jajjaboo nama foo dhaabataniitiin Kakkasi isini ergina jedha Rabbiin. Fajaassuu ka deeman jedha, ka yaa'an jedha, khilaala diyaar. Keessa eeganaa biyyaa ka yaa'an, ganda keessa ka yaa'aniitiin jedhan. Mee fakkeenyuma fudhattani mee jecha Rabbii kanaa subhaanahu wa ta'ala. Mee yoo isin eeganaa diini gizee asiin duraa gizee dargii ummanni diinii didee salaatuu didee warra salaatuu ni hidhani. Kuun eeganaa sodaatee biyyaa bayeeyyu kuun salaataa itti dhiise. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal godhe ree? Eegasii gabroota isaa irra moosisuun kam? Warra yaa digii warra qaqadhoo luka qaqadhoo tanniin ta eegana akkaan loltu Rabbii itti moosee laal itti irra moosisee eegasii akkasitti loltee biyya cabsite jechu asiin dura. Eegasii mee ayata Rabbii kanaa mee laala subhaanahu wa ta'aalaa. Eegasanii fajaasuu kilaala diyaar ganda keessa yaa'an jedhe rabbiin ibaada gabroota eegana ammallee isin loltee isin cabsitu yoo isin diini eegana irraa dabdan ka akkasii isin erga jedhe rabbiin itti ergee isaan diinii dinnaaniin fajaasuu kilaala diyaar ganda keessa eegana akka yaa'an goona jedhe rabbiin ka yaa'an ganda keessa isin cabsanii jedhe ganda keessa yaa'aniitiin meeshaa waraanaa fi daa'anii uummata irraa guuraan baane haguma eeganaa dargiin bade bade mallasiin kun badeeyyu Ganda keessa deemaniitiin meeshaa irraan guurree ummata. Mee ilaala waan rabbiin kun dubbatu subhaanahu wa ta'ala. Maali diiniin miidhamee bee rabbi wanta akkana godhee irra moosiseef kanneen ummata mujrima ganda keessa deemanii qawwee guuranii. Akkana ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala wakaana wa'aadan maf'uula. Ta'eetiin jira beeylamni rabbii kennaa dalagama. Rabbiin yoo diinii irraa maqaniitiin jedhan namatti moosisa balaa isaa sif fakkaate gara rabbiin nama mokkoruun hin beekan takki dubartimaan nama mokkora takki abba morraatiin nama mokkora eessaan balaan kun na tuqe jetta nafse mateen irra nutu diinii laaffisee itti dalaguu dhabne Kanaaf eeganaa Rabbiin nu mokkore jechu. Kanaaf ibaadallah wanti olii dhaamnu nafsiyaa tiyyaaf isin illee ka dhaamu silaa gandi duniyaa irraa deemaa jirraa taa'aan jirru ganda keennaa miti. Miila irratti jirraa nu kulliinu adha ta'ii boru ta'ii irraa hin beeynu ammaaliidha. Kanaafuu ganda itti deemnu sani subhaanahu wa ta'aala yaa rabbi irra jannataa nu godhe. Yoo irra biddaa taane rabbi warra san nun taasini mee akkam taana badabiyya. Namni namaa birmatu hin jiruu bee gaafsan. Ilmaan hadha jaalannu tan osoo akka jirtuun maraa ibidda oofanii an jaannata galee jennee hawwinaa bee gaafsan. Yaa Rabbi mataa keenyarraa qabi haadhaaf abbaa keenya ilmaan teenna kulli mu'mintoota kulli ka dhiiraa ka dubartii. Dilii isaan dalaganii jedhan xixiqqoo guddoo isiillee yaa Rabbi irra tariif. Akkuma jedhu yaa Rabbi milkeesse. Si'iif jecha kallacha qaqqabatan. Si'iif jecha osoo eegana waa kullii danda'an nafsiyaa ufii uf qabaniitiin jiraatan. Yaa Rabbi milkeessi bara isaanii hin hongessin. Ibiddaan isaan hin gubin dilii isaanii yaa Rabbi irra tari kulli. Ibaadallaa jajjabaadhaa. Walii daddabarsaa wabillaahi toofiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.